געווען א איד אמאל, געעפנט א ביזנעס, ביזנעס האט מוראדיג מצליח געווען, אבער די איד איז געווארן עלטער, עלטער און שוואכער, און די ארבעטארעס האבן עס געזען, און מען האט אנגעהויבן צו נעמען עדווענטעדזש פון דעם, מען האט אנגעהויבן צו קומען שפעט, אוועק גיין פרי, לאנגע קאפי ברעיקס, ס'איז געווארן אזא מצב אז ווען די איד איז שוין געווען באלד נײַנציק, ס'איז געווען ליסטיגע לעבעדיג. ארבעטער זענען געקומען עלעווע, אהיימגעגאנגען צווייע, שעות אין די קאפי רום, מ'האט געטון וואס מ'האט געוואלט, ווי אהיים, די איד איז אוועק פון די וועלט, און זיין זון, א יונגער מענטש, נעמט איבער די ביזנעס, קומט אריין דעם ערשטן טאג, ער קוקט זיך אום, ער זעט וואס גייט פאר, ער האט געזען ס'קען נישט גיין אזוי ווייטער, ס'נישט קיין תכלית, אבער איך גיי זיך שלאגן מיט יעדעם, סוף חודש, מ'טיילט אויס טשעקס, די עולם עפנט אויף די טשעקס, קוקט אריין. און פעלט הונדערט און פעלט טויזענט און פעלט צוויי טויזענט, וואס גייט פאר? יעדע מיינונג האט א פונקטליכע באריכט, און עס געפעלט צוויי שעה, פינף שעה, צען שעה, צוואנציג שעה, דרייסיג שעה, דורעם שירעט זיך אויס אין פראנט פון דעם מאבוס'ס אפיס, און ערשט גייט אריין איינער וואס האט נאר געפעלט פון הונדערט און דרײַ הונדערט דאלער פאר זיין פעיטשעק, ער קומט אריין ער זאגט. אנטשולדיגט איך ווייס איך בין געקומען שפעט, און דו ווייסט איך ס'געווען ביי דיין טאטע, ס'נישט קיין תירוץ, אבער למעשה איך דארף די געלט פאר ברויט, נישט קיין פראבלעם, נעקסטע חודש ביסטו דא אין צייט יעדן טאג? יא נעקסטע חודש אין צייט, וואס דארפסטו? א טשעק אין געטער מסיבה, און אזוי גייט נאך א מענטש נאך א מענטש, עס קומט שוין אריין א מענטש וואס אים האט געפעלט דריי טויזנט דאלער פאר זיין טשעק, ער איז אנגעקומען עלעווע, אהיימגעגאנגען דארטן איינזער, ממש חוזק געמאכט. ער קומט אריין שוין מיט בושת פנים, ער קען נישט ארויפקוקן, ער זאגט, איך ווייס וואס איך האב געטון, איך בעט דיך איבער, איך ווייס ס'איז נישט קיין תירוץ, ווייס איך דיין טאטע די עלטערע יארן, אבער נעקסטע חודש איך וועל זיין די פריעסטע, נעקסטע חודש די פריעסטע, א טשעק. ביז די גאנצע ליין האט זיך געענדיגט. ליין האט זיך געענדיגט, דארט נאר איין זיבעציג יעריגע מענטש, ער ווארט ביז יעדער איז ארויס, ער גייט עפענען אויף די טיר, כ'קען וויסן פארוואס ס'פעלט מיר פופציג דאלער פון מיין טשעק? מסתמא האסטו געפעלט ביז זיי קומען יעדן טאג צען מינוט שפעט. אינגערמאן, איך בין שוין דא אין ביזנעס לענגער ווי דיר, איך בין דא געווען אט צוזאמען מיט דיין טאטע ווען ער האט אנגעהויבן. צען מינוט שפעט מאכט נישט אזא עסק. דער אינגערמאן שטעלט זיך אויף, ער געבט אים א פינק סליפ און לאזט אים ארויסגיין. פארוואס? פארוואס דער מענטש וואס ס'געפעלט שעות? מיט אים האט ער זיך אן עצה געגעבן, און דער וואס האט געפעלט צען מינוט, געענדיגט, דאס איז גאנץ פשוט, דער האט געפילט חרטה, ער האט פארשטאנען וואס ער האט געטון, ער וויל זיך פאררעכטן אינגאנצן, נו נו, געגאנגען, געבט זיך אן עצה געבן, דער וואס האט פאר'עקשנ'ט, דאס איז מיין צען מינוט, אזוי בין איך געווען, אזוי בלייב איך, דאס איז מיר. עס קען נישט אזוי ממשיך זיין, איך האב געהערט פון ר' חזקאל שואבאקס אמאל, רבונו של עולם איז די זעלבע זאך, מיר אלע ווילן זיין ערליך, מיר ווילן זיין הייליג, ס'מאכט זיך אמאל א מענטש ער זאגט די זאכן דאס איז מי, דאס קוק איך יא דאס קוק איך נישט, דאס מעג איך דאס מעג איך נישט, דער רבונו של עולם וויל אז אלעס זאל זיין אפן, ס'איז נישט דא קיין זאך וואס אונז זאגן מיר אויף דעם האב איך שוין געסעטעלט אין מיין שמירת עיניים, דאס זאל איך יא טון דאס זאל איך נישט טון, ניין אונז זעמיר אויף אלעס הייליג, כי עם קדוש לה' אלקיך אונז זעמיר אייביג אויף אלעס הייליג.